ویور ماشاء اللہ بادل اج وت زوراں دے آندے پہن اور دیکھو کہ بارش آندی ہے کہ نہیں آندی بارش آ گئی تو میں دا ول ماحول بن ویسی سارا تو بن ویندے ماحول تے جنہ غریباں دے گھر شر ترے ودن جنہ دے ڈنگر شنگر بے حال ہیں انہاں دا اللہ معاف کرے ہر سائڈ تو بدل ہی بدل زور دے بدل آندے پہن ویور تو کیمرے پتہ نہیں نظر دے پہن کہ صحیح طریقے نہیں نظر دے پہن لیکن بادلاں دا بسیرا بہوں زیادہ ہے زوراں دا محسوس تھیندا پہ محسوس بالکل تھیندا پیا اسی چیک کرو بھی بھائی سین اچ کھڑا میٹھا تے میں کہ ولاگ اج تھوں سٹارٹ کرے نے بادلاں دے بسیرے دے نال نال بادل کتنے زور دے آندے پین تو کو دکھاؤں میں کہ اج تے باقی جس ٹائم ویور بارش آندی تاں ول تہاکوں ڈکھیندے ماحول ساڑا تاں بن ویندے ماحول اللہ معاف کرے تے جنہاں دے سیلاب تے ریلے دیرہ وغیرہ جنہیں پرابلم ہن انہاں واسطے مشکل ہے باقی محبتاں بھرا گھر کھڑے اسیں تاں ولاگ کریندے اتھوں شروع۔ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسوں سارے یار دوست احباب تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن اللہ دے حکم نال دیس پردیس آلے وی خیر خریت نال ہوسن اور مجاز دے اندر فٹ ہوسن۔ اللہ پاک دے حکم نال اساں اج دا اپنا سرائیکی ولاگ کر گھدے شروع، پیارا جیہا محبتاں بھرا اور پیارا جیہا پاک ویلیج لائف دی سرائیکی آواز۔ جتنی وی سنگت ساتھ، یار دوست، احباب، بیلی، بھین بھرا سب چینل سارے تے نویں نویں ہن انہاں کوں اساں کریسوں ریکویسٹ سارا چینل کریسوں سسکرائب بھرا تہاڈا سپیشل پرسن ہے اپنی محنت اور اپنا کونٹینٹ اپنا ہوندے تے آپاں آپنڑاں ولاگ خود محنت نال بنڑیندے ہوندے ہیں انشاء اللہ اللہ دے حکم نال تے جتنے وی سنگت ساتھ آئی ہوئی ہے انہاں کوں ویلکم تھی گیا ڈھیر سارا سارے چینل تے اوکوں مریسو جلد جلدی سبسکرائب پاک ویلیج لائیو دی سرائیکی آواز سرائیکی وسیب والیاں کوں لو یو ہو گیا ڈھیر سارا فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچ دی پے تو اوکوں وی فالو کریسو ماپتاں بارا پیغام فیس بک پیج تے وی تو کو ملدا راسی سارا فیس بک پیج کوں وی فالو کریسو راندے اوندے تے وی ویڈیو آندی رہ ویندی ساڈی اکثر اوکے ویور تے باقی ایویں ہن محبتاں کرو اپنیاں پیاریاں پیاریاں موسم میں حال بڑا پیارا پیارا ہے باہر چلدے پے اسے روزی روٹی تے کھانا پینا کھا کے فل ریڈی شیڈی لش پش کر کے تے بھرا تہاڈا سپیشل پرسن چلدے کھوکھے تے کھوکھے تے چل کے روزی روٹی وی کریسوں تہاکوں ولاگ وی ڈیکھیسوں انجوائے وی کرویسوں پچھلے ولاگاں دے وی ذرا محبت ونڈو ونجو۔ اتھاں انہوں دے تے ویڈیو واچ کرو انکوں ویڈیو چھک ڈوں دا کم پھٹے چا ڈوں تے باقی پتہ لگ ونجے کے پیارے جے بھراواں دا کمنٹ کرن دا بھولے نہ کرو ٹھیک ہے ویور تے باقی انشاءاللہ ہن اپاں چلدے ہیں باہر چل کے تاکو وزٹ کروے سو اپنا سرائیکی گاؤں تے پیارا پیارا ماحول اور انجوائمنٹ دیکھنا سارا ولاگ سرائیکی نہ بھولے کرو ٹھیک ہے سنگت تے باقی ڈھیر سارا پیغام تے ڈھیر ساریاں خوشیاں تے ڈھیر ساریاں ڈھیر ڈھیر ساریاں مابتا بھرا ٹرک بھر کے تہانوں اسٹارٹ اپ دے وچ ولاگ دا تھی گیا۔ بادلاں دا زور ہے تے باقی اللہ بہتری کریسی زیادہ مزید تہاڈا اساں سر مسر نیسے کھاندے اگاں چل کے تہاکوں انجوائے کرویسوں ساڈا سرائیکی ولاگ کیسا ہے اوکے ویور باقی نہ رہسو ویڈیو سکپ نی کرنی سکپ کر ویسو تاں ولا تہانوں سنگ سمجھ نی لگنی کہ تہاکوں اساں کیڑی سٹوری سنائی ہے تے کیڑی نی سنائی ٹھیک ہے تے باقی نال جڑے رہو سپورٹ کریسو راہندے اپنے ہر ہک آون آلی ویڈیو دے نال نال بیل آئیکن گھنٹی پریس کر کے ضرور رکھی کرو اوکے۔ ویلکم بیک ویور برا تھوڑا ماشاءاللہ کافی ویلوگاں دو بعد اج اپنی پرانی لوکیشن دے بیٹھے تھیا بادلاں دا بسیرا زور دا ہے تے لیکن بادل برس دے کہیں نہیں پائے تے ماشاءاللہ روٹین وائز ہر چیز میں کھڑی ہے جتھاں جتھاں کھڑا ہی ہے اسے شوق بھی ساڑا ماشاءاللہ بالکل میں ہے جی میں کھڑا ہے تھیا

ولوں اگلے بیلیاں نے خود ذاتی پودے لائے ہن تے بھرا توڑے دی چائے آئی ہوئی ہے چائے پیندے وے تے آؤ ساتھ بسم اللہ نائیں تاں ولا توڑا بھرا کلا کلا پیسی یلو کلر دا کپ ہے لکھا ہوئے آئی لو یو ٹو نہیں سوری آئی لو یو بس اگا ہاڑ ماڑ مارے ہن جو کچھ بھی ہے چلو بھائی ٹھیک ہے اے توڑے بھرا دی خوبصورتی ہے تے پیارا جے ماحول سرائیکی کلچر دے تے باقی انجوائے کیتا کرو ساڑا ویلاگ بادلاں دا بسیرا تھی ہوئے تے بارش حالی تک کر کے نہیں آندی پئی تے مزید کچھ آئٹم اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے واپسی آندے پین بغیر ڈالراں دو بھی ڈالر حالی نہیں آئے دے اساں آئٹم اپنے واپسی بیک کی دیاں نے آہستہ آہستہ تے کچھ بیک گراؤنڈ خالی ہے تے کچھ بیک گراؤنڈ بھری ہوئی ہے باقی مزید تساں سپورٹ کرے سو ویڈیو واچ کرے سو تے انشاءاللہ تعالی کامیابی اپنی ہو سی اللہ دے حکم نال تے باقی تساں محبتہ منڈائیاں کرو آدھا سا کافی دیر دے گیا سے کھوکے دے ٻا لش پش تے کجھ روزی روٹی تے کجھ پیٹ دے بارے دے ول جیویں کہ چائے آئی پیئے پیندے وے تاں ست بسم اللہ نئیں تولا صاحب کلے پیندے پئے ہیں اے وی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تے باقی انجوائے کیتا کرو ساڈا ولاگ سرائیکی کافی ٹائم بعد تہاکوں اساں اے آلیاں لوکیشناں ڈکھیندے پئے ہیں کیونکہ اساں تہاکوں اے کینا ڈکھائیاں نے جگہ پہلے بیلی سارا سلون آلا آندا کینی پتہ نئیں کڈے گئے بے اللہ بہتری کریسی آ ویسی تے باقی لنڈر بس نال آلی مارکیٹ دا پاچا کینی۔ او وی انشاءاللہ بڑا جلدی پے ویسی تے باقی بادلاں دا بسیرا ٹے ٹے ڈیدے پے وینا ہور موسم خوبصورت جی ہے سہانا ہے اللہ پاک رحمتاں کرے اپنیاں حضور دے صدقے اوکے تے باقی ولاگ ڈیکھنا بھولے نہ کرو ویڈیو واچ کرنا بھولے نہ کرو اپنا برا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا ویور ٹرین آ گئی ہے یلو کلر دی میں کہ ویور انہوں ٹرین دکھاواں یلو کلر دی کیا بات ہے گھا پٹھے والے گھا پٹا کرنا آ گیا ماشاءاللہ فصلاں دو تے ٹرین آ گئی یلو یلو کلر دی تے بلا تو انہوں نے دکھا چھوڑی ہے تے بادلاں دا سین آلی ویور اوہ ودے تے بادلاں نے بارش نہیں دیتی تھوڑی باتی ریم جیم دے ونجنا سارے ویلوگ دا ماحول بن ونجنا پیارا جیاں خوبصورت جیہا انٹرو وی آ ونجے ہاں تے ماحول وی بن ونجے انٹرو تاں پہلے تھی گئے تے لیکن ولاگ ساڈا پیارا جیہا بن ونجے خوبصورت جیہا بھلا توڑے بھرا دی بئی چاہ آ گئی ہے مزید بھلا چاہ پیندے پئے ہیں آندے پیندے وے تے آؤ ساتھ بسم اللہ نہ تاں بھلا صاحب کلے کلے پیندے پئے ہیں سوچیندے پئے اسو کہ بھئی ہک ولاگ ڈو چاواں بالکل دوجا ٹائم ساڈا چاہ دا آ گیا تے اساں بھلا چاہ منگا گئے دی ٹھیک ہے ویور تے باقی ناراض نہ تھے کرو ہائے ہائے ہائے ایک کپ چاہے تے آئے ہائے ہائے یار سارا گونگا ویور ویندا پیا پراں پراں اج کوئی اوراں سوراں دا موڈ کہنی ڈیدا ہی نہیں اوراں ڈیکھے تاں بندہ ایکوں بلواوے دورو دور ہی ہے آج دورو دور ہی ویندا پیا سارے البابوں دی توجہ کہنی کیونکہ اساں کیمرہ چلائی کھڑے ہسن اس گالو چلو بٹ کوئی گال نہیں باقی سنگت ماشاءاللہ بارہ ربیع الوالدہ مہینہ شروع ہے تساں ڈٹھا سی جلوس رشکیاں دے ریڑیاں دے موٹر سائیکلاں دے ویندا آندا پے تے اساں بھی ماشاءاللہ انہاں کو اپنے ولاگ وچ کیتے ساڈا بھی ثواب انہاں دا بھی ثواب تے باقی زندگی بخیر ولاگ دا اتھاں ہی آپ اینڈ کریندے پئے زیادہ لمبا وی نی سے کیتا زیادہ وڈا وی نی سے کیتا کیونکہ اج دا ولاگ سارا خوبصورت جیاں تھاؤں دا ہے ماحول اپنے چوک دا اور آمد و رفت پیاری پیاری خوبصورت جی کوئی دور دراز کہنی کوئی زیادہ دور دراز آج گیا کہنی سے کیونکہ سمجھدار ہیوے تساں آپ ہی تے اج ماشاءاللہ ولاگ اساں اتھاں اپنا کیبن دا تے اور اپنے گھر دا تے باہروں باہر ولاگ بنائے سے باقی کوئی غلطی کو تائی تھائی ہوئی تے بھرا تھوڑا سپیشل پرسن دلو معذرت کرے سی سلیم کھو کھیالا پاک ویلیج لائف دی پیاری جی سریکی آواز مل سوران دے ہر ایک نویں ولاگ نال نویں نویں پیارے پیارے خوبصورتیاں دے نال نال اور انجوائے کیتا کرو سارا ولاگ تھوڑا بہت بیٹھ کے کوئی چل مار کے ویڈیو واچ کر چھوڑی کرو لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھلنا نہیں فیس بک پیج کو بھی ماپتا مانا ہم نے نوندے تے بھی فالو کرے سو راندے اپنا پھرا سپیشل جیا سلیم کھوکھے والا سخافتہ اپنی پیاریاں پیاریاں خوبصورت جی انجوائمنٹ والیاں تے باقی انجوائے کرنے تے اے آمین تے انشاءاللہ تعالی اپنا کاروبار اپنا دوبارہ سیٹل کرو اوکے سنگت لو یو ٹو ہو گیا ویڈیو دیکھنا بھول سونا اور ڈے سو اجازت اللہ حافظ